אקעי, סאו איך כאפ מיך דא אריין אין די מלמדים שטוב פון די תלמוד תורה, און מען וואלט באמת וואלט מען געדארפט מאכן א ווידעאו יעצט פון די פון די גאנצע חדר, ס'איז דא אזויפיל אפגרעידס וואס מען האט געמאכט, און יעדע נייע פלאץ ווען ס'קומט א נייע יאר א נייע זמן איז דא אסאך וואס צו אימפראוון, און ברוך השם די יאר איז דא אסאך דיטעילס וואס מען האט צוגעלייגט און ארויפגעבויט די תלמוד תורה, בעזרת השם ס'וועט נאך קומען א געלעגנהייט איך וועל מאכן א ווידעא פון דעם, אבער יעצט די סיבה פארוואס איך האב מיך אריינגע'גנב'עט דא אין די מלמדים שטוב איז זייער פשוט, דא אין דעם מלמדים שטוב זיצן קריעטיוו מלמדים, נישט סתם א מלמד מ'האט אים אריינגעזעצט אין חדר, דא האסטו דיין קוריקולום, גיב דיך א עצה, נאר מלמדים וואס זוכן צו אוועקשטעלן די מוסד אויף א נעקסטע לעוועל, סאו א נייע זאך וואס מ'האט איינגעפירט, און כ'גיי נישט זאגן אז דווקא דא אין די מלמדים שטוב, אבער דא אין די מלמדים שטוב זיצט מען און מ'ארבעט עס אויס, וויבאלד ס'איז א נייע געדאנק דארף מען עס מאכן, דארף מען זיצן און עס דורכטון, סאו זיץ איך דא צווישן די לופט. ווי מען טוט דאס דורך, סאו די געדאנק פון דעם איז אז חוץ מען לערנט לימודי קודש לימודי חול די געהעריגע לימודים פון פון א תלמוד תורה איז האט מען צוגעלייגט זייטיגע לימודים סאו ידיעות פון אידישקייט חכמות צו אריינברענגען א געשמאק און קאנעקטן ביסט א אידיש קינד זאלסט קאנעקטן צו געוויסע זאכן וואס מען טוט אלץ א אידיש קינד צו געבן א עקזעמפל די ערשטע זאך וואס מען האט געטון איז אין חודש חשוון האט מען דורכגעפירט א שחיטה, סאו ס'איז נישט סתם א שחיטה, מען ברענגט טשיקעלעך און מען שעכט און מען קען קוקן, נאר די רב שליט א איז אריבערגעקומען אריבערגעקומען צו די תלמוד תורה און ער האט מסביר געווען, ס'איז ווי א קינד קומט אריין אין גראסערי און ער זעט טשיקנס אויפן ער זעט מען קען קויפן טשיקנס אויפן שעלף, וואס איז דאס? פון ווי קומט עס? מען ציט אויף די טשיקנס, די גאנצע פראסעס זאל אריינגיין אין די קינד'ס קאפ און די קינד'ס מח צו פארשטיין, ער גייט ארויס אויפן וועלט, די ידיעה פון וויסן דאס ווערט ער קלוגער, אקעי, און ער קאנעקט צו דעם. סאו איינמאל מען פארשטייט די פראסעס, מען האט מסביר געווען וואס איז דאס שעכטן א כשר'ע טשיקן, און ווען מען האלט און מען איז מסביר, איז מען ארויסגעגאנגען אויפן גאס און מען האט עקשעלי געשאכטן די טשיקענס, און די קינדער זענען געווען אינוואלווד, סאו פון דאס וואס מען האט גערעדט, דאס וואס מען האט מסביר געווען, וויאזוי מאכט מען כשר די טשיקן, פארוואס, וויאזוי די טשיקן צוזאמגעשטעלט, וואסערע איידערן ליגט אין אים, וואסערע נפלאות הבורא ס'ליגט אין אים, גיי ארויפלייגן די פיקטשערס און. מען קען זען וויאזוי די קינדער לעבן מיט דעם און זיי קאנעקטן מיט דעם, יעצט איז נישט סתם אקעי מען האט געזען און געהאט די עקטיוויטי, נאר ס'איז א זאך וואס דו זאלסט געדענקען, און אויך ווען ס'קומט צו די קשר מאכן האט מען אריבערגעברענגט די מיידלעך אין אינסייד די בילדינג אין א צווייטע קלאס און מען האט זיי אויך מסביר געווען וויאזוי צו קשר מאכן טשיקענס, סאו דאס איז נאמבער איינס פון נאך געדאנקעלע ווי מען זאגט אויסלערנען טראפן וויאזוי צו ליינען אין די ספר תורה איז וויכטיג. אזוי איז דא אסאך אסאך חכמות, אסאך אסאך ידיעות אין אידישקייט, אבער אין אלגעמיין וואס ווען א קינד וואקסט אויף מיט דעם האט ער מער אין זיין קאפ, און דאס מיינט צו זאגן ער נוצט אויס זיין צייט די מעקסימום וואס איז פאסיבל. אדער נאך א נושא איז דא, ווייסט קינדער דארפן זיך אויסלערנען צו קענען אליין לערנען א שטיקל גמרא, און דאס איז צוזאמגעשטעלט מיט די חלק פון בויען די. לאמיר עס רופן די סעלף קאנפידענס פון א קינד, די קינדער דארפן קומען און פארלערנען געוויסע חלקים, געוויסע שיעורים, פארציילן זאכן, ווייסט מען שטעלט זיך אויף און מען גיבט א שיעור אין די קלאס, וואס דאס איז אויך א חלק צוזאמגעשטעלט, מען האט עס געברענגט פון די זייטיגע לימודים, וואס באמת איז דאס נישט זייטיג, און מען האט עס אימפלעמענטעד אין די געהעריגע קוריקולום.